Беренче өлешен тәмамлап килдек, әлхәмдүлилләһ. Инде менә монда килгән, җыелып безне көтеп торучы кунакларга аерым бер рәхмәт әйтәсе килгән иде. Менә безне җыелып, матур иттереп, шундый күп иттереп каршы алганыгыз өчен. Ул бигрәк тә күңелле булды инде менә монда килгән вакытта сезнең каршы алуыгыз. Алланың рәхмәте яусын. Кардәшләр, дуслар, бүген бер Чокал авылында гына түгел, бөтен Чүпрәле районында, Татарстанда, бөтен татар дөньясында, хәтта Ислам дөньясында вакыйга, истәлекле вакыйга дип әйтер идем мин, бәйрәм көн. Шиһабетдин Мәрҗанинең исеме бер сезнең авылда гына түгел, Чүпрәлдә генә түгел, бөтен татар дөньясында, ислам дөньясында бик тә билгеле исем, атаклы исем, данлыклы исем. Казанда гына да аның исеме белән бәйләнгән шактый урыннар бар бүгенге көндә. Казанда Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге урам бар. Казанның иң матур урынында, үзәгендә, Кабан күле буенда. Казанда Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге институт бар, Фәннәр академиясенең. Казанда Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге икенче татар гимназиясе бар. Һәм менә шулай саны килсәң, алар шактый күп. Менә мине шунысы куандыра, гарәп илләрендә, төрки илләрдә, фарсы илләрендә, гомумән, мөселман дөньясында, татар дөньясында Белү өстенә, менә Шиһабетдин Мәрҗанина аның нәсел җепләре килеп тоташкан Чокалы авылында да белүләре, зурлаулары, ул нур өстенә нур. Моның өчен сезгә искиткеч зур рәхмәт. Бу бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын, Шиһабетдин Мәрҗани безнең белән һәрвакыт бергә булсын. Без бүген Шиһабетдин Мәрҗанины зурлау белән бергә, үзебезнең халкыбызны, үзебезнең дин әһелләребезне, үзебезнең

Аллаһу әкбәр вә лилләһил хәмд. Хөрмәтле газиз авылдашыбыз, мәгърифәтче, татар галиме Харун бин Баһаветдин Шиһабетдин Мәрҗәнинең әнисе Хөбәйбә ягыннан бабалары Абденнасир бин Сәйфелмөлек бин Мозаффар бин Мортаза

Хәбибә анабызның әти-әниләренә, әби-бабайларына, дугыз-туганнарына, рухларына ирештереп булган шат булып, каберләрен киң нурлы кылып, бездән разый булып ятуларына сыеда илә. Йә Аркаманың шул Иске Чыкал каберстаннарында һәм дә шушы Иске Чыкалдан төп чыгышлары белән кендек каннары тамган шушында, йә Раббым, шул туган һәм дә туган нигезләреннән башка җирдә яшәүче Әҗетләрнең яшә нигезләрен яшәүчеләрдән, туган нигезләрен яшәүчеләрдән дога мчы бөтен мәрхүм-мәрхүмәләребезнең рухларына җитә мчы аткысаң иде. Ошбу мәчетне мәчетне хәзер вакытта тезелдән башлап имам-мөәзин булып хезмәт иткән һәм дә шушы мәчетне бүгенге көндә ярдәмләшеп килгән, садакалар биргән бөтен шушы мероприятиене оештырырга һәм дә шушындагы булган эшләрне, һәйкәлләрне куерга өлешләре тигән, бөтен ярдәмнәре тигән бөтен дога мтнчы бөтен мәрхүм-мәрхүмәләрнең үзләренең дога мчы мәрхүм-мәрхүмәләр рухларына җитә мчы аткысаң иде, ярхәмүр рәхимин. Раббана атина фид дөнья хәсәнә вә фил ахирәти хәсәнәтән вә кина азабән нар бирахмәтикә я әрхәмәр рахимин. Тагын да шушы мәчеттә имам булып хезмәт итүче һәм дә аның үзенең имамлык теге дини яктан гына түгел, матди ягыннан да һәм хезмәт ягыннан да ярдәмнәре белән шушы аякны менә мәчетне тышлау мәсьәләсендә дә бөтен шушында Көнен, төнен шушында хезмәт итеп ятучы Рамил хәзрәткә, имам хәзрәтебезгә аерым бер рәхмәт әйтәсе килә. Рамил хәзрәт аңа рәхмәт яусын, киләчәктә шушы авыл җирлегендә тагы да хезмәт итәргә, хәерле хезмәтләрегезне куерга Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен, шушы авылның дини ихтыяҗын канәгатьләндерү эшегездә Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен иде, иншаллаһ. Без инде
советлар вакытында диннән ерак торыш, ераклаштырылган буын. Коръәнне утка аткан, мәчет манараларын җимереп төшергән вакытта без сабый буларак шуны күреп үскән кешеләр. Аның нәрсә икәнен дә аңлап бетермәгәнбез заманында. Денсез булганбыз, намаз укымаганбыз. Имансызлык заманында үскән буынны бәлки Аллаһ Тәгалә гафу да итәр, кичерер дә. Әмма ләкин без үзебезнең балаларыбызны, шушы сабыйларыбызны намаз укырга өйрәтмәсәк, безне кичермәс Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә безнең котылышыбыз безнең буынның 70-80 яшьлек. Үзебезгә инде шактый кыен дингә кайту. Буыннар шыгырдап каткан, урындыкка утырып кына намаз укый алабыз. Ә балаларыбызны, оныкларыбызны, сабыйларыбызны без иманга китерү белән менә шушыннан шөгыльләнмәсәк, мәчет корылган, анда булырга тиеш мәктәп, мәдрәсә булырга тиеш. Шул вакытта безне бәлки Аллаһ Тәгалә безнең буынны гафу итәр. Дигән өмет бар. Менә шушы минем сезгә әйтәсе сүз. Без һәр вакытта менә Рәмис абый инде ул хәзер менә чеколга кергәндә аның матур язуын укып кердек әле. Матур иттереп тырышты, шуның кадәр үзе үзе үзенең хезмәте белән мин аны барыбер ясыйм диде, вәгъдәсендә торды. Бөтен Шушы мероприятиене да ул да баштанаяк йөрәге белән җаны бетереп, шушында көнен-төнен, шушында гел килдек, гел киттек, Алла рәхмәт яусын. Шушы авыл җирлеге башлыгы Рәмис абыйга да аерым бер рәхмәт әйтәсе килә. Һәм инде тагын Илһам абый Мәктәп директоры коллективы, әле анда аларга аерым бер рәхмәтне әйтербез Алла теләсә, чөнки аларның бинасында матур безнең аш табыннары әзерләнде Алла бирсә, корбан чалучыларны анда чалынган корбаннар бик күп, анда Алла бирсә аларны зикер итәрбез, анда исләренә төшерербез. Инде шушы Газинур әфәндегә дә бик зур рәхмәт әйтәсе килә, ул да үзенең бик күп хезмәтен кертте. Шушында кергән бөтен